Oi! Cadelas! Dwi'm yn clywed chi! Heddiw dwi wedi dod i Sain, recording studio gorau Llandwrog. Hwn ydy'r Dream Factory. Factory gerddorol. The Theatre of Reuddwydion. Breuddwydion cerddorol. Fan hyn mae'r magic yn digwydd. Magic cerddorol. Dwi yma i gyfarfod Osian ac Ifan drwm, neu chi adra, Osian Candelas a gitarist Candelas. Maen nhw wedi gwahodd fi yma. Losers!
O'n i'n gorfod begio mynd i Becws, mae hi'n gwahodd fi yma. Bo chi da? Losers.
I weld sut mae stiwdio fodern yn cael ei rhedeg o ddydd i ddydd. Felly, yy, sut mae stiwdio fodern yn cael ei rhedeg o ddydd i ddydd? Yy, ma' wnna'n gwestiwn anodd. Achos newydd symud i fama 'dyn ni ynde? So 'dyn ni wsos yma fy' ni'n trio gweithio allan be' ma' pob botwm ar y ddesg 'ma'n neud. So be' gynnoch chi planned i fi heddiw? Wel ma' gen i fwy o meicroffons so meddwl sa ti'n gallu setio dipyn o meics i fyny. Nope!
Sgrapio hynna! Dwi 'di sgwennu cân a 'dan ni'n mynd i recordio fo heddiw. Ti 'di actually sgwennu cân?
Do.
Ti'n dda? Mae hi yn banger! Sut dyn ni'm di glywed hon gen ti dden i weld os di o ddigon da. Ia Ifan ti isio jam? Ia well ni gael di. Amser am jam! Lyfio jam!
So, so Gar, sut mae'r gan 'ma'n mynd?

Ma' wnna'n awful! Ma' wnna genuinely y peth gwaetha dwi erioed 'di clywed. Sut ti'n sgwennu caneuon? Na, ma' wnna'n awful! Ti'n gorfod gweithio efo fi yma! Sori Gar.
Ma' jyst... Ma' mor anodd. Pam?
Dwi isio bach o fatha chords call gen ti. O dwi'm yn gwybod y chords! Chdi di guitarist gweithio fo allan! Unbelievable! Mae'n disgres! Seriously, anghofia i!
Roedd pethau efo Ifan ddim yn mynd yn dda, felly nes i droi at talentau Osian. Ti efo drum kit yma?

Pan nes ti stopio?
Do, ma timing ti bach off, o'n i fynd, o'n i nôl o dechre.
Iawn, ia, ocê, dim probs. Gai cyw? Cerdded lawr y stryd Edrych ar y byd. Ti'n gwbod, cynt oedden ni'n neud bach mwy o fatha rapio yn lle canu. Cacwn, cerdded ar y stryd, edrych ar y byd. Pan bod o ddim mwy gwyrdd, mae Dafydd Iwan 'di deud i peidio fo wyrdd! Ie, ti 'di gorffen y bennill wan do, mewn fatha pedwar bar. Ie, achos o'n i'n rapio fo. Rhobot! Autotiwnio hwnna. A rhoid o fan'na. Cofiwch tro Erin!

Dwi licio wnna 'fyd.
Ma' 'na gymaint o false endings yno fo. Ti'n me'wl bod o'n mynd i orffan bob tua twenty seconds.
Dwi reit impressed 'da fe rhai' fi ddeud chware teg. Ie. Mae o rili da.
Pan nest ti ddeud bo' gen ti gân bore 'ma do'n i ddim yn disgwl Oddach chdi'm yn disgwl erbyn unarddeg y nos o'n i 'di actually gorffan efo cân. Ie dyna dy'r unig beth sy'n poeni ni 'de. Ie. Gynnon ni invoice i yrru i rywun be' ti myn' i neud? Na m- mond twen'y quid cash gynno fi. Wel tyd o fynny yma te. Neith o dalu am yr keyboards ni. Wel dwi sort of angan o i ga'l y bys adra. Ie.
Well ti aros ma' tan 'dan ni'n ca'l 'yn talu rili dydi? Ie ma' ynna ideal gynno fi loads mwy o caneuon.
A dyna ni, diwrnod hir o gynhyrchu miwsig Cymraeg wedi dod i ben. Mae pawb yn meddwl fod wneud miwsig yn hawdd. A mae o. Swn i'n gallu wneud be nes i yn y stiwdio efo hogia drwm adra yn llofft ar fy ffôn, ond fasa fo ddim wedi wneud eitem difyr iawn. Ond, ar ôl deud hynny, ges i lot o hwyl efo hogia drwm slash candelas yn sain, Ifan candelas slash drwm ac Osian candelas slash drwm. Hogia da. Hogia ochra bala. Hogia gwyllt am pres. Gwrandwch allan am release sengl cyntaf fi yn fuan iawn, Moves fel Dafydd Iwan ar Soundcloud, Garched 4567. Mae o really yn banger a fydd pawb o lyfio fo a fydd o gael ei chwarae ar radio a stwff a fyddai probably yn headlineio maes B. Guaranteed.